א גוטן ערב שבת, איך וויל היינט רעדן דא וועגן א שווערע טעמע, א טעמע איך וועל עס זאגן ס'צוברעכט מיר די הארץ ווען איך דארף רעדן וועגן די זאכן, אבער מען מוז עפעס זאגן, אין ארץ ישראל טוט זיך יעצט א געפערליכע מעשה, משרד החינוך האט גענומען חוקרים ס'הייסט אינוועסטעגעיטער, וואס זאלן חוקר זיין אפאר ישיבות, זיי האבן אויסגעפונען אז זיי האבן ווייסט וואס גע'גנב'עט אין גרויסן, זיי האבן לאמיר זאגן פופציג, קען אנגעבן אויף צוויי הונדערט, אזוי זאגט מען דארט עפעס אזעלכע סארט נומבערס, זיי האבן געמאכט גאנצע טריקן, אבער ווען דעם פקח קומט אן איז גלייך דא, מען הייסט אים ווארט, און מען מאכט א טעלעפאן, זאג אים א פלי אריין אין אן אנדער ישיבה, טאנצט מען אריין אין די ישיבה, אזוי האבן געמאכט אפאר ישיבות צוזאמען, אז זייער פשוט, ווען דעם פקח קומט אהער און דארטן דארט דאן נישט מער ווי פֿופֿציק, קומען אן אנדערע פֿופֿציק פון דארטן ווערט עס הונדערט, און די זעלבע זאך איז דארטן, ווען יענער דאס, אזוי מאכט מען געלט און מען מאכט דאפלט אדער דריי מאל. האבן זיי באשלאסן אז דעמאלס זיי גייען אויף גייען זיי אויף פיקוח, גייען זיי עס מאכן אין א וועג אז זיי קומען אריין, מען פארמאכט די טירן, מען לאזט קיינעם נישט אריין, און מען גייט זען וואס דארטן טוט זיך, איך גיי נישט אריין אין די פרטים, ס'רעדט זיך אין אסאך אויס, אמת'ע און אויב. איך וויל נישט רעדן אין דעם עבר וואס מ'איז שוין פארגאנגען מיט אזויפיל גניבות, גניבות אויף גניבות אויף גניבות, וואס ווען איר זאלט וויסן וויפיל מ'גנב'עט פון זיי, און צו מ'מעג צו מ'טאר נישט, איין זאך איז זיכער, אז ווען מ'כאפט איז דער חילול השם געפערליך. און דא האבן זיי געשמעקט די גניבה, הייסט אויס, און זיי האבן באשלאסן צו נעמען אינוועסטיגעיטער, נו נו נו נו איז א גרויסער ויצעקו, וואס הייסט מ'נעמט אינוועסטיגעיטער? יעצט וויל איך אייך פרעגן, ווי דארף מען האנדלען און אויב דארף מען, ווען א מענטש גנב'עט, איך וועל דערציילן, האט ער געווען יעצט אפאר וואכן צוריק, האט מען האט מען געכאפט אין סאטמער, דא צוויי מנהלים פון סאטמאר, אויכעט מיט דריי עטליכע מיליאן וואס זיי האבן געגנב'עט, האבן זיי אויכעט ווי אזוי מ'איז געווען אויף אלע צייטונגען דא, ליידער ליידער, פרעג איך אייך, ווי דארף מען האנדלען טוט איר דארף מען שטיצן, און העלפן די מענטשן אדער נישט? איך וועל זאגן, אוודאי, ווען ס'קומט חלילה צו גיין זיצן אין תפיסה דארף מען העלפן יעדן איד אין וועלכע מצב עס איז, ישראל אף על פי שחטא ישראל, אבער זיך גיין שטעלן לכתחילה צו באווייזן אז דו קענסט טון אזעלכע זאכן און וועסט האבן דעם ציבור מיט דיר, מ'וועט דיר העלפן, דאס ווייס איך נישט פון מיין מענטש.

און דאס איז א פרשה פאר זיך, אבער איך רעד דא, איך רעד דא דעם עצם ענין פון הונאה, מעגן מיר שווייגן צו מיר זענען מחוייב כאטש באווייזן אז מיר זענען קעגן די מעשים און מען טאר דאס נישט טון? רבי זיי, איך קען דא רעדן וועגן די ענינים פון אינדערפרי ביז ביינאכט, איך שרייב שוין וועגן דעם דרייסיג פערציג יאר, עס איז נישט געדורך געגאנגען קיין די קורצטע צייט וואס ס'איז נישט געווען אזעלכע וואס מען האט זיי געכאפט, ווי זאגט מען, א גנב שמייסט מען פארן כאפן, אבער מען כאפט, ריכטיג מען כאפט א קליין פראצענט, אבער דער קליין פראצענט איז גענוג אונז אנצומאכן אלע צרות, איך וועל אייך זאגן עפעס א זאך, איך וועל עס קיינמאל נישט פארגעסן, איך בין געקומען דעם ערשטן מאל אין אמעריקע פֿינף און פֿערציק, כ'האב חתונה געהאט פֿינף און פֿערציק, זעקס און פֿערציק יאר צוריק, בין איך געקומען אין אמעריקע, מיין ווייב איז פון אמעריקע, איך בין געווען אין קומען אין אמעריקע, און א פרומער איד האט מען געהאט רעספעקט פאר אים, אוואו דו ביסט געווען ביי די גוים, א רעספעקט נישט פארצושטעלן, איך געדענק יענע צייטן, איך בין נאך אנגעקומען אנגעטון ווי מען גייט אנגעטון ווי א רב, נו, מען האט רעספעקט קוק וואס איז געווארן מיט די צייט, די צייט האט זיך געגעבן א בייט איבער, אז היינט דווקא ווייל דו ביסט א פרומער איד קוקט מען דיר איבער פון קאפ ביז פיס, מען גלייבט דיר שוין מער פאר גארנישט, ווי איז דאס געווארן פון די זאכן, ווען מען זעט אין די צייטונגען נאך א גנב און נאך א גנב און נאך א גנב, אט האט מען יעצט א איד נעבעך ער שוין געשטארבן מען האט אים געהארגעט א ברודער זיינעם האט מען ארעסטירט, וואסי? ער האט מיליאנען אויף דאלארן רכוש, אבער נעמט פון וועלפעיר און נעמט די סעקשען עיט, און נעמט כ'ווייס וויפיל זאכן ער נעמט דארטן, פוד סטעמפס. כ'ווייס ס'איז נישט געשמאק צו רעדן מיט דעם ווייל עס טוען עס אזויפיל מענטשן, און איך ווינטש יעדע קעי אלע זאלן קענען ארויסקריכן פון די צרות, אבער איך רעד מכאן און להבא. לעבן אין אזא סארט וועג און גלייבן אז מ'וועט דיר קיינמאל נישט כאפן, נישטא אזא זאך. שטעלט עס אפ באצייטנס און ווערט פטור פון די צרות, ווייל לעבן אזוי, בעסער צו האבן אביסל ווייניגער און לעבן רואיג, ווי צו זיך איינרעדן אז מען טאר האבן אביסל מערער און די גאנצע לעבן דארף זיך דארפן דייגען וואס וועט זיין מארגן. רבותי, די סארט גניבות דארף מען אפשטעלן, מען טאר זיי נישט ממשיך זיין, איך ווייס אז עס איז רעדן צו דער וואנט, ווייל